Yo yo yo, what's up guys? Welcome back to my channel Nose Media TV. Can I first time make kuya pano please subscribe, comment, share, like. Then kune anonzi ma permits. Permit inenge yava yekuti zvavambotaura kuti kunogona kuva na developer ari kutengesa. Developer iyeye kuti achizonzi akacheka cheka kana kuti akasubdivide mastands panozobuda stand yauri kuti uri kutenga iweyo panofanira kuva paine permit yakapuhwa permit iyoyo kuti izoti yavapo panenge paita anonzi iwo maconsultations emadepartments akawanda vana city of harare vavo department of physical planning zvichibva nekuti iri located kuarea ipi saka pemiti kuzona yabuda inenge ichitaura iyo kuti zvese zvaifanira kuitwa madepartments ese aifanirwa kutariswa achibvumirana nekuti pave neprojekti iyoyo kubva pakutanga nekuti stendi yako iri paprojekti ipapo zvakatenderwa pamutemo kana yakaapuruvwa pemiti iyoyo kwozoita inonzi iyo development permit ndoinenge ichitaura manje kuti pemiti iripo iri kutaura kuti pakasubdividwa asi iri kubvumidza munhu kutanga kunovaka kana kuti iri kubvumidza kuti madevelopments kuti ave aripo Chiri kuzoitika chiri kuita kuti vanhu vasangane nekubirwa, vanhu vari kumhanya kutenga mastands asati abvumirwa pamutemo. Saka iye anenge atobvisa mari but approval inenge isati yapiwa. Saka approval iya ikarambwa ndopanozotaura vanhu kuti takadyirwa mari, takadyirwa mari nekuti mari inenge yatobhadharwa kare. Saka zviri wise kuti vanhu varakidzwe madocuments ese iwayo ndoavanochizofamba nawo manje kunoita yatiri kuti due diligence yayo kuenda kunokonfema kuti pemiti yawaudzwa kuti ndo photocopy yepemiti yakaapuruvwa iripo iriko here zveshuwa kudepartment of physical planning iriko here zveshuwa kwaland surveyor iriko here zveshuwa kucity council Then pa title deed, title deed eh, rinovapo nekuti property inenge yakaenda muma processes ese kuzoti yabviswa muzita repanotanga kuitwa yatinoti parent deed nzvimbo painenge yakango ingori hombe isati yaitwa tuma subdivisions tudiki diki inenge ine title deed yayo asi panonzi pakuda kuitwa subdivision pakuya masubdivision permits paanozoreva kuti tuma stenzi tuiki tuiki tuya tuya twakufanira kuita matitle deeds atwo ari kubva paparent deed kana kuti pamother deed saka kana eh, eh, property yauri kutenga ichinzi ine title deed zviri kureva kuti yo paunoenda kudeeds office kuti unoita eh, verification yako iri kufanira kuva itori netitle deed riri muzita remunhu ari kuti ari kukutengesera pasina izvozvo zvinenge zvitoreva kuti stand iyoyo kana kuti property iyoyo inogona kuva isingatorecognizwe kana kuti isiri musystem yeplanning zvinozoita kuti uputsirwe futi saka nenyaya yekuti vanhu vari kuuya nema feki title deeds mafeki documents akangosiyana siyana zvakakosha kushandisa vanhu vane ruzivo vacho nekuti ukaripiwa title deed unogona kufunga kuti wapiwa title deed asi riri feki saka anozo, anenge ane ruzivo ndi anozoziva kuti iri itori fake magweta acho takasiyana futi kune anonzi maconvenza ndo anoita zvemaproperties is not every lawyer who's a convenza but every convenza is a lawyer saka kana uchida kuita zveproperty zvine chekuita neproperty chete unofanira kuti ukaenda kumaloya unoti uda kukumbira kudhila naconvenza because ndiye anozova neruzivo rwakadarika rwevamwe maloya in terms of zvinhu zvemaproperties Pamusoroi Prophet. Ndoda kutanga kupindura mubvunzo wamambobvunza pekutanga wekuti pamunopedza kusainirana chii chinoitika. Ndinoencouraja munhu wese ari muno kuti paunoenda ukatenga stand yako, paunopedza kuita payment yako, musi iwoyo ibvai maenda kana iri yecancel session ibvai matakurana iwe nasela wako mobva maenda kukanzuru monoti tauya kuzoita session munobva mabhadhara mari inonzi session fee yekuchinja zita kubvira muzita remunhu akutengesera kuisa muzita rako ipapo ndopa wapedza kuita session kubhadhara session fee you should expect kuwana imba iyoyo yakuuya iri muzita rako in 14 or 21 days kana imba yawatenga ine deed ndopaya pambotaurwa nagweta kuti kuno unowafanira kuwana a lawyer rinoita inonzi convencing ino yakuti unobva wanobhadhara anonzi matransfer fees vanhu chinotikanganisa ku chinoita kuti tibirwe ndechekuti hatidi kubhadhara mari kuzvinhu zvinotibatsira tinoda kuzoburitsa mari tabirwa paunoenda kunotenga property kunyange ukada kushanda naagent Enda unoshanda na a registered agent kune ma real estate agents akarejestwa kunonzi ku estate agents council pa new, pa, pa new lens apo izvezvi vakabva pa new lens vamuna enterprise ukatsvaga kunonzi ku estate agent council woenda wobvunza kuti ndasangana na agent nhingi ati anoshandira kambani yekuti ari registered here vokuti ari registered They will guide you mukuwana property wotsvaga a lawyer who's a conveyancer anonokuitira transfer saka musi wawapedza kubhadhara iwoyo gweta rako ngaribva rakusainisa mafomu and wobva watobhadhara inonzi transfer fees kuti zita richinjwe process yekuchinjwa kwezita ichitanga kudeeds office munoita anonzi mazim reinterviews saka ukaona watenga property ine stand hausina kubhadharira transfer fee pakaitwa mazim reinterviews then patove neera uh, eh, i think most of the things has been highlighted by the previous speakers so in the circumstances ndiri kungo kungoita hangu kacritical analysis kekungoti Uh, for the present moment, there are a lot of fake things happening in these agreements of sale, such that before you reach the agreement of sale with the munhu waunenge uchitengeseranana naye unofanirwa kucheka the authenticity kana kuti mamiriro echokwadi emadocuments acho eawo ende madocuments yaanoitwa search kudeeds registry office as well as maplans nemamaps esurveyor general's office then malaid plans acheyawo anokuvhurira kuti iyi ndo property iri on sale ende iri mumazita aananhingi naananhingi naananhingi then iwewe wozotsvaga the relevant lawyer wacho anodhila in those particular issues because vazhinji vari kufekwa nevanhu vakawanda nekuti vamwe unotoona vakamirira vakapaka chaizvo mota dzakanaka kunze kwemaofisi dziyawo voti hamauya muruda nezvechii huya pano tikuitirei so verification of those particular documents ndo inoita kuti unge waakuziva chokwadi kuti chinhu chandiri kutenga ichi chiri registered ende chine matitle deeds ende masubdivisions mamwe ari kuitika yawo zvinenge zvisisipo then wozoenda pathe agreement of sale with the relevant documents dzese dziripo patori nefile then wotsvaga mawitnesses pakuzosaina that agreement of sale then zvese zvaakuchiitika kuti watenga property yako nemadocuments ese akakwana i thank you nyaya idzi ndasangana nadzo dzakawanda vanhu vachiti ndakabirwa chii saka ndiri kuda kuti vamwe vari pano vabva vaziva kuti kutenga chinhu chine gwara nenzira dzatinofanirwa kudii kutewera handitika tisati tangoti ndatenga kutenga chinhu hakusi kupa munhu mari kunzi chaa chako pane madocuments anofanirwa kunge ari pamutemo achitaura kuti zvechokwadi chinhu makadini makatengeserana Right.
Uh, I think pana gweta vamboyedza kutsanangura uh, paishu yemagweta pane mahofisi matatu aripo okay. kune anonzi general legal practitioner anokwanisa kuita zvose kozoita anonzi convenza anonyanya kufokasa nenhau dzemaproperty kune anonzi notary public ndiye munhu akakosha saka kana muchidhila nemaproperties eh, ende mukanotarisa mutemo mu, uh, mu, Bepa rinowanzogamushirika kumahofisi akasiyana siyana kune inonzi a special power of attorney. Special power of attorney haingogadziri tichifonerana pamafoni tichingotaura tichiri munhu anofanira kuno appear before kuenda pamberi pagweta gweta vo verify existence yemunhu votora maparticulars yake vo verify kuti munhu anonyatso exista munhu ndiye muridzi wechinhu chaada kugadzirira omaker sure kuti signature yaari kuita ndo signature yake Saka panofanira kunge pachishanda a special power of attorney haingoitwi kumacommission of oats or anywhere else inofanira kunoiwana inofanira kungoitwa chete munhu anoappear before a eh, notary public a notary public iofisi inorecognizwa mutemo kuti munhu achaita due diligence zvakare inomeka sure document randaakuobtaina iri richange riri document richagamushirika kumahofisi akasiyana siyana ndosaka gweta vari kutaura kuti haungangoiti tiri pafoni uri kuuk uchindoda kugadzirwa power for attorney kana zvatoremesesa dzimweni dzenguva unogona kutonoapiya kuna notary public anofanira kunge ari kujurisdiction kwauri but also munhu achazenge eh, nikikini kunotary public anofanira kuisa information yake kuitira kuti vanhu vachazenge vane document they can also want to verify kuita kuti munhu uye akaapiya before you here kuti i act execute that particular special power faton ngatiwaroverei maoko vakadzidza vakomana ava chaakutirasa chirungu ka chirungu chaakutidii yeah. chatotivhiringa vakadzidza vakomana vanditika ah. haleluya saka ndiri kuedza kutaura kuti zvakakosha kuinvolva magweta munyaya idzi ndo chinhu chandabata kumagweta ese Mazvinzwa ka? Vari kutaura kuti musaite nyaya idzi muri chii? Muri mega mangwana zvinozodini? Zvinozonetsa. Mazvinzwa ka? Saka mukada kutenga mota, mukada kutenga dzimba chatadzidza kumagweta aya. Iwai imbotangai mafambira magweta muwanzwisise kuti pane hama yangu ati ari kutengesa chii? Imba Pane hama yangu atada kunitengesera stand kujei uku ndinozvifambisa sei zvimwe zvacho isusu tega hatingazvibati handimanzwa kuti akurasikana notari notarika apa saka bheta isusu tingoenda kupi ikoko handitika kana taakuda kutenga chinhu bheta titakure nyaya dzedu toenda kupi koko mapanzwaka tikada kuti watidzidzise tizvibate aiwa tiri madofo hatizvibati ivo regai vaite basa rani ravo handitika ehe saka pano chandadzidza ndechekuti munyaya dzekutengeserana ngativatsvagei vanhu ava manzwa chirungu chacho ka ichi ana pawofu ndi pawofu chichiya unozochigona here ichocho icho bheta kungotsvaga ivo vachiita zvipi izvozvo handitika e saka dzidzai hama dzangu kutsvaga vane ruzivo ndo zvandiri kuedza kutaura pandiri kuti varume avakadzidza ngatitsvagei vane ruzivo rwezvekutengeserana kana taakupinda munyaya dzekudini dzekutengeserana vangaite zuva rese vachitidzidzisa pano pasina chatabata chakangokosha ndechekuti wo ukada kutengeserana stand enda unowatsvaga ukada kutenga mota enda unowadini iwo ndowanozokutuma manje kuti enda unodai chienda unodai chienda unodai kana kutengeserana kwadai kwaapa mutemo handitika ehe saka ndine chivimbo chekuti tadzidza handitika ehe ha manje tingazopiwawo amana imbondipayo 60 dollars vangani kuti nguva tiwo 2020 mbondipayo tinguva 2020 Hii zvinonyadzisa tinoita vanhu vasingatende council here you are tine zvishoma mwana wamai utiregerero utiri church. Uyai council. Ehe. Uyai. Uyai henyu.